Helo, a croeso i sesiwn Comisiynydd y Gymraeg. Yym, diolch i chi gyd am ymuno. Yym, mae yna gyfle i ni yn y sesiwn yma i sôn am yr her sydd yn gwynebu ni uh, o ran denu athrawon ac ar ôl hynny cadw athrawon os dyn ni am wireddu targed Llywodraeth Cymru o ran um, cyrraedd y miliwn erbyn 2050, a mae hynny o achos bod y Llywodraeth ei hunain wedi deud faint o blant sydd eu hangen o fewn addysg Gymraeg a dwyieithog, ac o achos hynny, wrth gwrs, y cynnydd fydd ei angen o ran nifer yr athrawon. Felly, ga i ddiolch yn y lle cyntaf i'r panelwyr, Diolch i chi hefyd, Adre, am ymuno. Mae 'na nifer o bobl hefyd yn ymuno'n fyw, a ga i roi croeso arbennig i Haydn Llewelyn, Prif Weithredwr y Cyngor Gweithlu Addysg. Mae 'na gyfle i chi gyd sy'n ymuno'n fyw i ddefnyddio y blwch sgwrsio ar y gwaelod, y chat, i chi wneud unrhyw sylwadau tra dych chi'n clywed y drafodaeth, a hefyd i ofyn unrhyw gwestiynau. Yym, os dych chi'n gwrando ar y recordiad, mae yna gyfle hefyd i chi gysylltu efo ni, post at Comisiynydd, um, er mwyn gwneud unrhyw sylwadu yn yr un modd. Um, ond ga i ofyn yn y lle cyntaf i'r panelwyr uh, y gyflwyno'i hunain cyn i ni fynd ymlaen at y sgwrs.
Bore da, Iwan Matthews dw i, uh, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yn amlwg, dyn ni wedi cyhoeddi nodyn briffio e, bore yma, sydd yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwen ar strategaeth hyfforddi athrawon, um, sydd yn adlewyrchu strategaeth arall y Llywodraeth o ran Cymraeg 2050. Um, Mae'r adroddiad yn datgan bod angen i'r Llywodraeth greu strategaeth feiddgar um, ar gyfer hyfforddi mwy o athrawon os ydyn nhw am wireddu'r freuddwyd, yym, a bod hynny yn gwbl allweddol i Strategaeth Cymraeg 2050. Ond, yn bwysicach fyth, bod angen gweithredu ar fyrder. Felly, yn y lle cyntaf, yym, mae yna gyfle i ni sôn am maint yr her sydd yn yn gwynebu, yym, Ga i droi atat ti, Ioan, yn lle cynta, um, jyst i, i ddeud, o safbwynt y Coleg Cymraeg, be yn union dych chi'n meddwl ydy maint yr her sydd yn cael ei osod o fewn strategaeth Cymraeg 2050 er mwyn sicrhau gweithlu addysg dwyieithog i'r dyfodol? Wel, fi'n credu yn y lle cyntaf, um, diolch Aled am y gwahoddiad i, uh, i ymuno bore yma. Um, a hoffwn i wedi hefyd mod i'n croesawu yn fawr yr, yr, yr adroddiad i chi wedi cyhoeddi. Mae, mae bodolaeth y strategaeth yn ddo'i hun wrth gwrs yn gam enfawr ymlaen. Um, ac os ydy'r strategaeth hon yn mynd i fod yn cael ei gwireddu, mae, mae angen um, nid yn eli tuag at freuddwyd, yma angen cynllun yn does. Um, a fel i chi'n dweud, dwi'n meddwl mae'r hyn sy'n bwysig ydy cynllunio tymor hir a cynllunio ar fyrder i fynd i'r afael â'r mannau hynny lle mae'r heriau yn fwyaf amlwg. Um, a mae'n debyg mae'r cam cyntaf ydy uh, beth ydy'r bwlch rhwng y nifer o athrawon sydd yn cael ei hyfforddi ar hyn o bryd sydd yn cael eu cefnogi ar hyn o bryd i ddatblygu sgiliau Cymraeg, a mae yna waith ardderchog yn digwydd yn barod, ond beth ydy'r bwlch rhwng y nifer hynny a'r nifer o athrawon sydd eu hangen er mwyn diwallu uh, gofynion y strategaeth a'r math o dargedau mae'r Llywodraeth a Llythen y Llydroddiad uh, wedi cyfeirio atyn nhw. A wy'n credu mae yna un cam positif arall uh, cyn i ni fynd at yr heriau, sef bod y cynlluniau addursurol bellach, fel, fel, fel i chi'n gwybod Aled, um, erbyn hyn uh, yn canolbwyntio ar, ar greu galw am addysg Gymraeg ac yn rhoi cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol i wneud hynny yn hytrach na mesur y galw yn unig. Felly mae hwnna yn ddo'i hun yn gam ymlaen. Uh, ond wrth gwrs mae'r her wedyn o o greu'r gweithlu ar draws yr holl sector addysg i ddiwallu'r angen yna yn un sylweddol iawn. A fi'n siŵr dewn ni nôl at fater targedau maes o law, ond mae gosod targedau um, cyson rheolaidd sy'n cael eu monitro yn rhan allweddol bydden ni'n meddwl o fynd i'r afael â'r her honno. Diolch.
A Dilwyn, o safbwynt yr undeb yn, yn benodol, yn amlwg dych chi'n yn ymwybodol o, o, o'r sefyllfa ar lawr gwlad. Be'n union dych chi'n gweld fydd y prif heriau um, o ran unrhyw strategaeth? Ti ar mute, Dilwyn, dwi'n meddwl. Uh, gai na uh, ddiolch o galon i chi am y gwahoddiad um, ac uh, fel Iwan yn croesawu'r adroddiad yn fawr iawn. Um, mae'n mynd i fod yn gyfraniad pwysig iawn ac yn arf i ni yn trafodaethau. Um, mae wedi bod yn amser heriol tu hwnt i'r byd addysg dros yr um, misoedd diwetha yma. Um, ac um, mae'r ffocws wedi bod um, ar y ffordd mae uh, y byd addysg yn ymateb i'r sefyllfa'r pandemig Um, ond hefyd, da ni'n deall bod pobl yn mwy ymwybodol o'r gwaith gwerthfawr sy'n cael ei wneud gan athrawon a phenaethiaid. A'r her ydy sicrhau bod addysgu yn broffesiwn sydd yn cael ei weld fel uh, un sydd yn werthfawr, yr un sydd yn mynd i ddenu. Mi fyddwn ni'n trafod hynny wrth gwrs mae'n siŵr yn ystod y sesiwn yma. Ond mae'n her anferth um, i, i weld sut mae sicrhau bod addysgu yn wel, yn yrfa i'w ddilyn ac i, uh, yn yrfa i uh, ddilyn gyda llwybrau clir um, o ran datblygiad proffesiynol ac o ran uh, trywydd gyrfa. Um, ac um, mae angen bod um, yr, yr ymdeimlad yma o werth y proffesiwn yn digwydd yn gynnar iawn. Yym ac yym mae wrth ystyried materion recriwtio, denu pobl i'r proffesiwn a chadw pobl i'r proffesiwn, um, mae, ma angen bod yna ddealltwriaeth clir um, o'r hyn, um, o'r hyn sydd ysgoliedig. Felly um, bydd yna gyfle nes ymlaen i ni sôn am rhai o'r, um, or elfennau o addysgu sy'n angen i ystyried. Felly, na i ddal yn ôl ar hynny ar hyn o bryd. Diolch.
Gwawr, um, dych chi'n ymwneud â, â maes hyfforddi athrawon yn, yn benodol. Um, Lle ydych chi'n meddwl dyn ni arni ar hyn o bryd i gymharu efo um, yr uchelgais sydd wedi osod o fewn Strategaeth Cymraeg 2050, sydd yn, i'r rhai hynny sydd yn, ddim yn ymwybodol, sydd yn deud faint yn union o blant fydd angen uh, bod o fewn y sector um, addysg Gymraeg neu dwyieithog. Ond yn amlwg, um, er bod yna sgolion yn cael eu codi, heblaw bod yna thrawon i sefyll o flaen y dosbarth, um, fydd yna ddim gwirerydd freuddwyd.
Ydych chi'n gofyn lle ydan ni rŵan a beth sydd wedi digwydd yn sgil y strategaeth yym sydd wedi gyhoeddi eisoes. A ma' mae angen, fel ddudodd Ioan hefyd, canmol hynny i gychwyn. Mae yna strategaeth, ond mae angen y mireinio hefyd. Ond y prif her o safbwynt darparwr, a dwi'n cynrychioli darparwr yn gyffredinol rŵan, ydy'r her recriwtio. Dan ni'n gwybod am y gostyngiadau sydd yna o safbwynt bod 23 y cant o ostyngiad yn y rhai sydd yn gallu siarad cyfrwng yn Gymraeg felly yn dod ar y cyrsiau, mae yna ostyngiad o 27 y cant o rai sy'n mynd i fynd allan yna i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Rwan ta, mae hynna yn gosod her i ni. Sut da ni'n denu'r rhain? Sut da ni yn dangos bod y proffesiwn yn rhywbeth denggar ynde? Um, sut da ni hefyd yn cynllunio ar gyfer hynny? Ac un o'r pethau chwildroadol sydd wedi codi o safbwynt y strategaeth ydy bod bob darparwr wedi um, gorfod ail achredu neu achredu o'r newydd. A ma'r achrediad yna yn gorfod bodloni yym meini prawf Cyngor Gweithlu Addysg, sef sut ydach chi'n darparu ar gyfer datblygu sgiliau yr athrawon yma ar gyfer y proffesiwn. Nid yn unig rei cyfrwng Cymraeg, ond pawb yn gynhwysol. A'r her sydd ganddo ni fel darparwr ydy, iawn, 'da ni wedi yym creu yn darpariaeth, Ond oes 'na atebolrwydd i'r ddarpariaeth yna? A'r her sydd gynnon ni ydi gosod yr her i ni'n hunan, ond oes 'na her o du y strategaeth? Mae hwnna'n rhywbeth fyddan ni'n drafod yn nes ymlaen. A dyna chi fan cychwyn o lle da ni arni ar hyn o bryd. Mae yna un peth pwysig dwi'n meddwl y dylia ni sôn amdano fo sydd wedi digwydd ydy sefydlu'r fframwaith cymhwysedd iaith ar gyfer ymarferwyr addysg. Ystyr hyn i bobl sy'n gwrando ydy bod chi'n gallu diffinio, wel, dyma lle mae rhywun sy'n dod ar y cwrs o safbwynt eu sgiliau Cymraeg ar y dechrau, ac ar ôl dilyn y cwrs am flwyddyn neu dair mlynedd, lle mae o yn mynd, be di'r sgiliau sydd ganddo fo, fel bod 'na ddilyniant a pharhad. Rŵan ta mae hwnnw'n ei fabandod, Felly, mae yna ofyn felly am ddulliau gwerthuso y fframwaith hwnnw. Mae hwnnw'n her, oherwydd yndi, mae o'n dweud lle mae'r athro, ond dydy o yn cynnig diffiniad be di rywun sydd yn siaradwr Cymraeg. Felly, dyna chi'r math o heriau, yr atebolrwydd yma dwi'n chwilio amdano fo yn y strategaeth wrth symud ymlaen mewn gwahanol ffyrdd. Felly, felly dych chi wedi sôn am yr angen i ddenu mwy o siaradwyr uh, Cymraeg i'r proffesiwn yn y lle cyntaf. Um, mae yna fframwaith erbyn hyn, dych chi newydd gyfeirio at hynny. Um, mae yna gwestiwn yn codi o, o ran fframwaith. Sut mae fframwaith yn cael ei greu os dych chi ddim yn, yn um, yn hyderus o ran y gwerthuso felly, achos un o'r ffigyre o'dd yn eitha trawiadol o'm rhan i o ran y patrwm hanesyddol ydi bod tua hanner yym y myfyrwyr yn o fewn yr adroddiad yma sydd wedi derbyn addysg Gymraeg sydd efo rywfaint o rhuglder yn y Gymraeg yn hanesyddol wedi dewis dilyn cyrsiau hyfforddiant yn Saesneg. a felly bod pwrpas hwyrach yn cael ei colli um, i'r gyfundrefn addysg Gymraeg? Um, I achub y fframwaith yn fan hyn, felly mae o'n fframwaith sydd ar gontiniwm. Right? Felly mae o'n fframwaith sydd yn edrych ar sgiliau pawb. mae o'n gynhwysol, iawn? Felly mae hwnnw yn ei le. Wrth gwrs, peilot sydd wedi bod, mae'n ei ddabandod. Mae yna le i edrych bedi rhywun sydd yn siaradwr rhugl ac yn y blaen. Da chi'n yn, yn sôn bod, bod gen i amheuaeth amdano fo, Blwyddyn sy 'di bod, gadewch chi i hwnnw wreiddio, mi fu gynnon ni fel darparwr yn bendant yn Mangor beth bynnag ddulliau werthuso hwnnw. Be' dwi'n ofyn i symud ymlaen yn hynny ydi bo' 'na stre- strategaeth o atebolrwydd trefniadol yn genedlaethol ar gyfer hyn. Oherwydd unwaith ma' gennych chi atebolrwydd, ynde, a chynllun, 'dach chi'n gorfod ateb hwnna i'n uwch reolwyr 'yn hunan. Mae hwnnw'n sicrhau bod gyna fi'r capasiti i sicrhau bod yna ddarpariaeth deinamig i sicrhau bod ni'n cael gafael ar y myfyrwyr yma dych chi'n sôn amdanyn nhw sydd ddim efo'r hyder ynde. Mae rhaid i bob ddarpariaeth gynnig ymyrraeth ar gyfer y math yma o fyfyrwyr sydd yn ddi-hyder a dych chi'n llygad eich lle, mae yna tua 105 ohonyn nhw yn y data dwytha yn does? A mae o'n gofyn i ni um, rhoi ffenest siop i'r ymyraethau mewn gwirionedd. Reit, ydych chi'n poeni, ydych chi'n hun, ydych chi'n mynd i gwneud Cymraeg es tro. Dyma beth mae'r cwrs yma'n ei gynnig. Yeah? Da ni'n mynd i'r gynnig eich help chi a'r hwb i chi. Da chi yn dilyn eich cwrs trwy gyfrwng y Saesneg am bod chi'n mynd i gwneud tygau ail iaith es tro byd, sgyn i'n hyder yn y sgwennu. Beth am i ni rei profiadau dow dow i ti? A dyna'r peth pwysica am y fframwaith yma, na continiwm ydi o. Ond, blwyddyn ydan ni efo nhw, neu tair mlynedd. Mae'r fframwaith hefyd yn gofyn i ni gario hwn ymlaen. A dyma un peth pwysig gan y y strategaeth y Llywodraeth ydy'r cyfrifiad sy' 'na i edrych ar sgiliau iaith yn y proffesiwn, yn yr ysgolion, yn y gweithlu. Mae angen cysylltu rwan y cyfrifiad yna efo'r fframwaith. Mae angen pontio. Felly, ydi'r strategaeth sydd yn bodoli rwan yn mynd i'r glo mân yna yn ddigon buan? Dyna pam dwi'n deud mae yna angen mwy o gic, os liciwch chi, yn y targedau. Mae angen rhoi is, ia, o dan yr amber ael yna i symud o'n ei blaen. 'Na chi un enghraifft i chi. Mae'r un fath efo'r cymhelliannau. Mae'r cymhelliannau yn help i um, fyfyrwyr sy'n meddwl i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ond oes na gymhelliant yna ar gyfer y myfyrwyr ma sydd yn ddihyder, sydd yn hun, um, sydd yn teimlo bod nhw wedi falla heb Gymraeg o gwbl. Yeah? Dwi'n meddwl bod 'na rwbath ar goll yn fanna, bod ni'm yn cynnig y cymhelliant yna i'r math yma o fyfyrwyr, i'w denu nhw ynde, i ddatblygu yn broffesiynol. Ga, ga, ga i ategu hynny'n yn gyflym iawn? Um, Mae'r fframwaith mae Gwawr yn cyfeirio ato, um, wedi bod uh, yn mynd trwy gyfnod peilot eleni ac yn amlwg mae'r ma, ma, ma pandemig wedi effeithio ar hynny hefyd. Ond yr hyn sydd ei angen yn nawr, a mae'r ma, ma Coleg Cymraeg yng nghlwm gyda datblygu'r fframwaith yma, ond yr hyn sydd angen gan Lywodraeth Cymru ydy uh, codi statws uh, y fframwaith a chodi statws yr egwyddor y dylai pawb sy'n hyfforddi i gymhwyso i addysgu yng Nghymru bod yn derbyn cefnogaeth i ddatblygu sgiliau Cymraeg ble bynnag maen nhw ar y continwwm. Dyna un o'r camau allweddol sydd ei hangen er mwyn symud hwn ymlaen. Iwan, mae yna ma un cwestiwn dod i fewn yma, um, lle mae yna fframwaith erbyn hyn, a dwi'n derbyn y pwynt mae blwyddyn o gynllun peilot sydd wedi bod, mae yna fframwaith erbyn hyn o ran um, hyfforddiant athrawon um, fydd yn, yn galluogi ni hwyrach i werthu datrys well ac i ddeall beth sydd angen ei wneud o ran newid y patrwm. Ond os na broblem yma hefyd o ran canran disgybsol sy'n bwynt astudio yn israddedig gyfrwng y Saesneg fel bod nhw'n cael eu colli yym, cyn iddyn nhw wneud penderfyniad o ran yym, hyfforddiant athrawon yn lle cynta'. Oes yna unrhyw dystiolaeth sydd yn yn dangos hwyrach bod yna yym, fwy o waith sydd angen i'w wneud i berswadio yym, disgyblion o fewn ysgolion Cymraeg a dwyieithog o ran astudio na o ran is israddedig yn y lle cyntaf? Dwi'n dwi meddwl, ddewn ni mlaen at, at farchnata, falle yn yeah. fwy eang yn y funud, a mi'n croesawu'r ffaith bod, bod Hayden Llywelyn yma bore yma o'r, or cyngor gweithlu, achos mae'r cyngor gweithlu um, wedi cymryd drosodd nawr cyfrifoldeb dros fforwm uh, i ddatblygu uh, recrwtio, datblygu'r gweithlu, a mae ma, ma, ma hwn yn fforwm bydd yn bwysig iawn o ran denu pobl i'r proffesiwn yn gyffredinol gan gynnwys i addysgu trwy gyfrwng y, y Gymraeg. Um, mae yna waith i wneud gyda, um, gyda is-raddedigion. Um, bydde rhoi mwy o statws i'r fframwaith wrth gwrs wrth hyrwyddo'r um, proffesiwn yn gam ymlaen. Um, dwi'n meddwl mae blaenoriaeth arall i feddwl amdano ydy, um, os da ni'n sôn am, am ddenu is-raddedigion i efforddi yn ôl radd, beth am bron i hanner y siaradwyr Cymraeg sy'n dewis astudio tu allan i Gymru? Um, Mae'n bosib yn sgil y pandemig y welwn ni newid yn y tueddiadau hynny hyd yn oed, ond mae honna'n farchnad arall yy sydd angen mynd i'r afael â hi'n benodol, fyswn i'n dweud, o safbwynt yy yym addysgu, achos achos mae ma' hanner y gynulleidfa darged o ran y rheina sydd wedi graddio yy ac sy'n siaradwyr Cymraeg, bron i hanner, yn debygol o fod wedi astudio mewn prifysgolion tu allan i Gymru, a thrwy hynny yy yn agored i gael eu denu nôl, wrth gwrs. Byddwn i'n siarad efo'r Guardian ddoe yym ac yn amlwg mae 'na waith esbonio o ran y gyfundrefn addysg yng Nghymru beth bynnag ar lefel yym mwy cyffredinol, timod, llawer iawn o bobl ddim yn deall yym y canrannau erbyn hyn sy'n derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond mae'r strategaeth hefyd yn creu fwy o alw, yn dydi, achos Nid yn unig sôn am gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog maen nhw, ond hefyd yn mynd i'r afael efo'r sefyllfa o ran dysgu'r Gymraeg fel pwnc a chynyddu rhugylder myfyrwyr erbyn i nhw gyrraedd un ar bymtheg oed sydd yn sydd yn gadael yym ysgolion cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Um, Mae ma nhw'n ma nhw deud bod angen um, be, rhwng 50 a 70 y cant erbyn 2050 o disgyblion hynny yn, yn rhugl yn y Gymraeg. Felly, dyn ni'n sôn am ryw newid eitha radical yn dydyn yma um, o ran um, gallu um, pob darpar athro yym yng Nghymru o ran sgiliau yn y Gymraeg ac mae 'na angen ufflon o ymdrech marchnata felly yn does er mwyn gwireddu'r freuddwyd yym o ran yym sicrhau y y llif 'ma yy i fewn i hyfforddiant athrawon. O- oes a a wi'n credu os ydyn ni'n edrych yn yr hir dymor, a os ydyn ni'n gallu edrych gobeithio tu hwnt i'r argyfwng presennol tuag at y nod o greu miliwn o siaradwyr, mae angen cynllunio hir dymor. Pan gafodd cyfrifoldebau'r Coleg Cymraeg i ymestyn yn ddiweddar i gynnwys addysg bellach a phrentisiaethau, mae'n strategaeth ni wedi symud yn sylfaenol. Mae cynllun gweithredu ar gyfer addysg bellach a phrentisiaethau yn targedu pob dysgwr, um, ac yn um, anelu i ddarparu cefnogaeth ieithyddol i bawb, y ble bynnag y maen nhw, uh, boed nhw o, o rigolder i, i, i rheini sydd yn ddi-Gymraeg ac angen hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith. Felly, mae'r, um, uh, does yma adnoddau gyda ni eto, wrth gwrs, i weithredu'r cynllun uh, uchelgeisiol hwnnw. Ond mae'r un egwyddor yn berthnasol fan hyn, os yni'n datblygu gweithlu ar gyfer sector addysg, mae angen i'r gweithlu cyfan os ydy'r strategaeth um, iaith yn mynd i fod yn un ddifrifol, um, mae angen i'r gweithlu cyfan ymhen 10 mlynedd ar hugen uh, fod yn meddu ar sgiliau uh, iaith Gymraeg. A dyna, dwi'n meddwl, y gwawr yn, yn, yn sôn amdano, y math o newidiadau sydd ar droed, ond sydd angen i, i, i, i cyflymu fel petai, uh, er mwyn mynd ar, ar broses hon yn ei blaen.
A Dilwyn, o ran chi fel undeb, yym, os yw'r broses marchnata 'ma i fod yn, yn lwyddiannus, yym, mae, mae delwedd y profession yn dydi yn holl bwysig, achos dyn ni ond yn, yn medru denu pobl i hyfforddi i fod yn athrawon, yym, os ydyn nhw'n lle cynta yn gweld bod o'n broffesiwn sydd yn, yn eu denu nhw, Ond hefyd mae 'na her ychwanegol yn does o ran Llywodraeth Cymru, os ydyn ni'n edrych ar y ffigurau o faint o'r pobl sy'n derbyn hyfforddiant i fod yn athrawon, sydd yn parhau i fod yn athrawon o fewn tair neu pum neu deg mlynedd, yym ma'r ffigurau yna, a ddim mater jyst yng Nghymru ydy hyn, ond ma'r ffigurau yna yn eitha' brawychus i ddeud y gwir. Hmm. Mae'n ddiddorol, dwi wedi bod yn um, mynd i San Steffan ers blynyddoedd ac yn edrych ar y sefyllfa yn Cymru a Lloegr a gweld um, yr rhicyn 5 mlynedd fel pryder. Mae dyn ni'n edrych ar beth da ni'n ddisgwyl o wneud y proffesiwn yn atyniadol. Wych chi, mae yna nifer o faterion, cyflogau priodol, mae'r um, mae dysganiad diweddar gweinidog uh, addysg uh, da ni'n, da, sydd dan ymgynghoriad ar un o bryd yn dechrau mynd i'r afael a'r cyflogau isel sydd wedi bod i athrawon. Um, fel dwedais i'n gynharach, y llwybr gyrfa clir, um, yr angen i gael datblygiad proffesiynol, sicrwydd swyddi. Um, da ni uh, yn trafod nawr y sefyllfa um, o ran pobl yn meddwl bod addysgu yn sicrhau sicrwydd swydd, ond eto dros y blynyddoedd dwytha, mae yna doriadau anferthol wedi bod yn y sector addysg, colli swyddi uh, yn dod yn rhan um, tymhorol o fywyd ysgol a'r um, pwysau aruthrol ar benaethiaid a chyr llywodraethol i, um, i sicrhau bod yna gyllid digonol mewn ysgolion. Um, an, ond y mater, un o'r materion mwyaf un allai ydy llwyth gwaith. um, oedden ni'n cyfeirio at Hayden Llywelyn o'r Cyngor y Gweithlu Addysg, mae Hayden yn fina a'r gweithgor sy'n edrych ar llwyth gwaith a biwrocratiaeth, y dyblygu gwaith sy'n digwydd ym myd addysg ac yn rhoi y pwysau affwysol ar uh, sector sydd yn uh, tanseilio um, unrhyw frwdfrydedd sydd na. Dwi wedi siarad fod dwi'n faint o aelodau o ECAC dros yr wythnos diwetha yma sydd wrthi'n gweithio yn ystod y cyfnod yma, ac os maen nhw'n ma nhw uh, cynllunio ar gyfer tymor nesaf, ma, ma, a mae pobl yn gweld hyn, mae'n mae, mae, mae, mae, mae treiddio mewn i gymdeithas gweld y llwyth gwaith a phwysol mae sydd yna. A dwi'n meddwl un o'r hoff ddarnau i o'r, uh, o'r um, adroddiad ganddoch chi ydy y frawddeg golaf mewn ffordd, um, nid strategaeth ategol ar gyfer athrawon cyfrwng Cymraeg sydd ei angen, yn ytrach strategaeth hyfforddi a datblygu athrawon sy'n adlewyrchu'r weledigaeth o Gymru ddwyieithog. A mae'n rhaid ni herian y Llywodraeth i sicrhau nad rhywbeth ategol ydy, ydy um, ydy'r cynllunio strategol yma sydd yn digwydd, ond rhywbeth sydd yn greiddiol i bob agwedd o'r hyn mae'r Llywodraeth Cymru'n trio wneud. A mae'n mynd i fod yn her. Um, da ni wedi ymgyrchu fel undeb dros ddatganoli cyflogau ac amodau gwaith ers blynyddoedd. Ac um, mae'r um, mae, mae, mae angen i wneud y pwysau ar yr amodau um, ar law yn llaw o hynny, um, gosod y pwyslais ar sicrhau cyllido teg i sefydliadau addysg yn y cyfnod um, ansicr yma. A mae hynny'n bwynt teg, dwi'n meddwl, achos um, mae yna sylw arall wedi cael ei roi sydd yn, yn deud bod hyn yn, yn, yn bwynt cenedlaethol i ddeud y cenedlaethol ar gyfer nifer o weithleoedd, felly dan ni'n sôn yn briodol o fewn y nodyn briffio yma o ran yr her sydd ganddo ni i ddenu athrawon ac i gadw gafael ar athrawon unwaith maen nhw wedi cael eu hyfforddi. Um, gwawr, mae yna sefyllfa yn does o fewn unrhyw gyfnod argyfwng um, lle um, er yr heriau sydd yna o ran denu pobl bod ag er y materion mae ma Dylwyn wedi cyfeirio atyn nhw o ran yym amodau gwaith a bethe felly. Yym hwyrach bod y proffesiwn yn cael ei weld fel rhyw man diogel yym mewn argyfwng. Oes 'na unrhyw yym reswm i i gredu bod y ffigyre ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, mi oedd 'na ffigyre yn cael eu cyhoeddi yn Lloegr cychwyn yr wythnos yym sydd yn dangos bod 'na dwf 'di bod o ran

Ond o ran yr heriau Covid, mae'n ddiddorol iawn iawn fel mae'r twf yn y recriwtio yn y cwrs blwyddyn, ia, oherwydd bod y cwrs blwyddyn falla yn cynnig, o, dyma'r adeg i ni fynd, mae yna ddysgu cyfunol yn mynd i fod, um, dysgu ar-lein, dysgu wyneb yn wyneb, a ma' hwn i mi yn andros o gynhyrfus, reit? Sut mae hynna'n effeithio ar addysgu iaith, y methodoleg o addysgu iaith. A mae angen gwerthu pethau felly. Mae, mae pobl sydd yn teimlo, o, os dwi'n addysgu ar-lein a dwi'n hun, mi fedra i fod adra, a mi fedra i, chi, bod o'n fwy hyblyg. Oes 'na neges yn fan'na bod angen felly strwythura' mwy hyblyg yn y ffordd 'dan ni yn rhedeg cyrsiau? Iawn? Os ydan ni'n gorfod addasu ar gyfer hyn, wyneb yn wyneb ac ar-lein, ac os ydi o'n gweithio, ydi o'n denu mwy? Ia? Ond o safbwynt y flwyddyn gynta' cwrs is-raddedigion, cofiwch bod hwnna'n dair mlynadd, Mae'r profiad o fod yn cymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg yn mynd law yn llaw, os ydyn nhw'n hapus yn cymdeithasu, maen nhw'n dod hapus ar y cwrs i fod yn athrawon ac i ddatblygu eu sgiliau iaith fel pobl eraill. Ond os ydyn nhw adra fwy ar-lein, maen nhw'n colli'r y chi peth pwysig yna sy'n fel mob, mob cwrs, o siarad yn Gymraeg a chymdeithasoli fo'i gilydd ac efallai bod y niferoedd yn is ar gyfer y, y, y cohort yna ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Ond yn sicr mae'r um, cyfnod yma yn gyfnod sydd yn esgor i ni feddwl yn wahanol o ran y strategaeth o ddysgu'r Gymraeg ar-lein. Ych chi, da ni'n gwybod bod yna fwy ar diwolingo Cymraeg na sy'n ar Mandarin. Reita, ni sy'n ddarparwyr, reit, lle da ni anni wan? i allu cynnig y pethau yma i ddatblygu iaith ar-lein, ar Skype, ar Zoom, a gefeillio yn gilydd ac yn y blaen, gefeillio gwahanol hyfedredd iaith. Da ni wedi arbrofi efo hynny. Rwan, dwi'n crwydro chydig bach rwan, ond da chi'n gweld yng nghynnwrf i sydd yn codi o'r posibiliadau sydd ganddo ni er mwyn um, gwella sgiliau iaith yn hyfforddeon ni. Mae Ioan hefyd wedi tynnu'n sylwn i at y ffaith bod 'na dargedau yn cael eu cytuno rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r yym a'r colegau yym o ran sicrhau bod 'na gymaint â phosib o fyfyrwyr yn 'studio rhan o'r cwrs. Ond mae'n hefyd sylw yma, dwi isio yym i chi gynnwys hyn o fewn yym rhai o'ch sylwadau o ran hwyrach y camau nesaf sydd eu hangen. Dyn ni, dyn ni'n deall bod yna fframwaith, dyn ni'n deall bod yna waith gwerthuso fydd yn, yn gwella um, wrth i ni symud ymlaen. Um, ond wrth chi drafod be fydd y camau nesaf, dwi wedi cyfeirio eisoes at y ffaith nid yn unig bod ni'n sôn am y darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog o fewn y gyfundrefn addysg, ond wrth gwrs mae yna sector yym o ran addysgu cyfrwng Saesneg, lle fydd y disgwyliadau o ran yym gallu yym y myfyrwyr yna o ran eu rhuglder yn y Gymraeg yn llawer iawn uwch na be ydy o ar hyn o bryd, ac mae'r mae'r niferoedd o ran yr athrawon hynny sydd yn dysgu o fewn yr ysgolion cyfrwng Saesneg eto um, yn, yn destun syndod i mi, achos um, canran eitha bach o'r heine um, sydd wedi derbyn hyfforddiant um, i ddysgu y Gymraeg fel pwnc. Felly mae yna alw sylweddol, nid yn unig o ran y cynnydd o fewn addysg Gymraeg, ond hefyd os ydyn ni am uwch sgilio y rhai hynny sydd yn, yn gyfrifol am, am addysgu. Felly, um, gael gychwyn efo ti, Dilwyn, a, a gweld be'n union wyt ti'n meddwl ydy y camau sydd ei hangen um, os ydyn ni wireddu'r freuddwyd.
Ie, yeah, dwi'n meddwl, um, mae'r datblygiad proffesiynol yn, uh, yn allweddol. Um, a dwi'n dwi, gweld pethau positif wedi codi yn y misoedd dweitha yma. Um, Dyna ni wedi bod yn gohebu hefo'r Llywodraeth Cymru ynglyn â thrawon newydd gymhwyso ac uh, yr angen i Llywodraeth Cymru fod yn adnabod y bylchau sydd wedi codi um, yn, yn y cyfnod yma um, a'r bylchau sydd wedi codi i uh, y darpar athrawon. A mae rai fi ddeud, dwi'n bositif iawn yn ynglyn â hynny, bod fi'n dechrau gweld llinell, dwi'n nawr wedi gweithio fel uh, un oedd yn hyfforddi athrawon am uh, dros degawd, a dwi'n just yn, uh, yn, uh, diddordeb yn uh, y ffordd mae darbyciad proffesiynol bellach yn rhywbeth sy'n gallu dechrau o ddechrau hyfforddiant sy, y, y, syth drwad drwy gyrfa. A dwi'n meddwl bod yna, wych chi, mae yna waith da yn digwydd ar lefel um, y colegau, yr awdurdodau a'r consortia o ran datblygiad uh, proffesiynol. Felly, o ran y camau ymlaen, yr hyn sy'n angen ydy sicrhau bod gennym ni strategaeth glir, a dyna pam mae, mae, uh, mae cyfarfod yma'n gyfarfod positif iawn. Gweld y dilyniant yna yn y gyrfa, fydd hefyd yn fydd y llwybr yn yn dangos i chi um, i athrawon um, yn glir i athrawon um, fel bod nhw yn gweld bod gen nhw ddyfodol yn y proffesiwn, bod, bod y denu a'r cadw yn uh, mynd law yn llaw. Um, ac uh, hefyd, um, o'n i'n fawr falch fanna bod Michelle wedi sôn am uh, um, darpariaeth cyfrwng Saesneg a'r cyfleodd sy'n yna. Da ni wedi gweld llwyddiant gan athrawon sydd wedi cael cyfnodau safothol uh, a dwi'n meddwl bod uh, angen uh, chi sicrhau'r yr, yr argeuledd hwnna uh, i staff uh, sydd yn dod â fi hefyd at rhywbeth da ni ddim wedi trafod ydy a tydi y CAC ddim ond yn cynrychioli athrawon a phenaethiaid a darlithwyr, da ni ddim yn cynrychioli cymorthyddion dosbarth, ond rôl allweddol sy'n cael cymorthyddion dosbarth hefyd i gydweithio um, gyda um, athrawon ysgol a gyda'r disgyblion uh, i uh, sicrhau y profiadau ieithyddol angenrheidiol i'r disgyblion fydd yn mynd â ni tuag at y miliwn o siaradwyr.
Wrth gwrs mae hynny'n her ychwanegol achos ym mhob maes dyn ni'n trafod fel swyddfa, bydded hynny iechyd, cynghorau lleol, um, cymorthyddion dosbarth. Um, wrth feddwl am yr holl bobl ifanc sy'n dod allan o'n hysgolion ni yn medru'r Gymraeg, a'r twf aruthrol sydd wedi bod yn hynny, Mae yna her yn does er mwyn i gadw gafael ar rheine fel bod i hyder nhw yn y Gymraeg ddim yn diflannu a y ffordd neu un o'r ffyrdd gore o wneud hynny wrth gwrs ydy creu cyfleoedd i nhw lle mae nhw'n gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yym wrth i ni symud ymlaen. Ond Gwawr, ti 'di sôn am am yym rhai o'r pethe sydd megis ar fin cychwyn. O's 'na rai came ychwanegol wyt ti'n gweld sydd ei hangen ac ar hyn o bryd sydd ddim i'w gweld o fewn unrhyw drefniadau sydd yn cael eu i'w trafod? Ti ar mute, Gwawr. Dwi wedi cyffwrdd yn barod ar yr angen i gael atebolrwydd trefniadol, fframwaith cenedlaethol, a dwi'n falch iawn bod hwnna'n andros o glir yn yr argymhellion yn y nodyn briffio yma. Yym mae angen hefyd cynllun datblygu yym yr onus ar bob darparwr ac unrhyw gynlluniau a llwybrau eraill i sicrhau bod yna strategaeth a chynllun datblygu o ran marchnata a recriwtio. A mae yna wahaniaeth yn does rhwng marchnata a recriwtio. Felly mae angen yr atebolrwydd yna. Mae yna hefyd, mae dilyn di gyffwrdd o, yr um, datblygiad proffesiynol. Rwan ta, ydym ni'n meddwl bod y datblygiad proffesiynol o mae'n perthyn tra maen nhw yn yr ysgol. Dwi'n meddwl bod angen edrych rwan ar yr holl darpariaethau sydd gennym ni i feddwl yn fwy holistig. Ia? Oes 'na edefyn yna lle da ni gyd yn gallu cydweithio efo'i gilydd? Da ni wedi sôn am y fframwaith, sôn am y cyfrifiad, mae Dilwyn wedi sôn am y cyrsiau sabothol, Dwyna wedi sôn am y cymelliannau ar ddechrau gyrfa. Oes 'na rywun wedi gweithio allan y cymelliannau yna ar draws gyrfa? fel bod o'n cyd-fynd a bod um, bob athro yn gorfod dangos yn ei safonau proffesiynol i datblygiad nhw o gam i gam. Ydan ni'n gallu bod yn eiddfed fel darparwyr a meddwl hefyd yr edefyn holistig na Yym reit, sut dan ni'n mynd i dde- ddenu y marchnad yn gyffredinol? Dio'm ots i Fangor, i i Gaerdydd ac yn y blaen 'lly, ond be' 'di'r peth, chi, canolog fysa ni gyd yn elwa ohono fo? Iawn? Felly, dwi'n meddwl rŵan am yr cynllun gweithredu 'ma sydd yn rhan o'r cynllun Miliwn o Siaradwyr. Ar hyn o bryd, mae'r cynlluniau datblygu'n cael eu rhoi i dannan ni yn eitha' seilos, ia? Felly tybed os 'na le, gown ni ddod o gwmpas y bwrdd, a mae hwn yn un argymelliad olaf, dwi'n credu, yn y nodyn briffio, i weithio efo'n gilydd, reit, lle 'da chi yn meddwl mae'r cynllun datblygu neu cynllun gweithredu nesa' 'da chi angen? Creuwch chi o, perchnogwch chi o, a meddyliwch amdano fo'n holistig. Ar hyn o bryd, cael ei roid mae o. Mae rhoi rhai pethau'n iawn, mae angen cychwyn y daith, ond da ni yn ddigon aeddfed rwan i feddwl sut ydan ni'n mynd i gyd-weithio fel gweithlu yr yy ni fel darparwyr yym yr consortias, awdurdoda' lleol, yr ysgolion, a chofiwch mai un o lwyddianna' achredu y darpariaeth newydd ydi fod hi'n darpariaeth bartneriaethol. 'Dan ni heb sôn am athro fan hyn, lle ma' mentoriaid yn dod i mewn i'n helpu ni, y rei cyfrwng Saesneg, i weld gwerth o ddatblygu i sgiliau Cymraeg, ia? Felly dwi'n teimlo bod ni angen yr agwedd holistig o gyd-weithio a dwi'n cytuno'n llwyr ar nodyn briffio yna sydd yn sôn bod rhaid i bod pawb i bod i le, lle mae'n perthyn, ond sut da ni'n dod at y gilydd er lles creu miliwn o siaradwyr a gweithlu sydd yn datblygu um, athrawon ar wahanol raddfeydd o'i sgiliau Cymraeg.
Diolch. Ioan, mae, mae gwawr di cyfeirio at um, y sefyllfa mangor ac yn amlwg um, be maen nhw'n awyddus i'w, i'w gyflawni. Ond ti di sôn yn y darnau, rhan, well, y darnau arweiniol bod na um, hwyrach angen trafod um, yr holl mater 'ma o ran targede. Ag un peth nath 'yn nharo i wrth i mi neud y gwaith ar yy y cynllunie strategol oedd ma' 'na ofyn o fewn hyd yn oed yr cynllunie presennol bod awdurdode lleol, a ma'r sylw yma 'di ga'l 'i neud yym yn y yn y blwch sgwrsio, Mae yna ofyn ar awdurdodau lleol yym yn y cynlluniau presennol i wneud rhyw fath o gynllunio o ran y galw. Ond be wnes i weld, doedd hynny ddim yn digwydd. Nawr, mae hynny'n llawer iawn cryfach o fewn y cynlluniau newydd. Oes 'na gyfle yma wrth ystyried bod y cyfrifiad wedi cael ei gyflawni yn ystod y flwyddyn ola' 'ma, bod 'na yym hwyrach mwy o wybodaeth ynglŷn â sgiliau ieithyddol y gweithlu presennol, 'dyn ni'n gwybod be yn union fydd maint y galw o ran y targedau o fewn Strategaeth Cymraeg 2050, felly, ac wrth ystyried bod 'na oedi o ryw flwyddyn, mae'n debyg, o ran Covid yym cyn i ni ddarparu'r cynlluniau newydd, oes 'na gyfle arbennig o dda yma i ni gael gafael yy ar y sefyllfa yma yym am unwaith?
fi'n credu mae ma, ma yna gyfleoedd, ac gan ategu beth sy'n cael ei ddweud am, am gryfderau uh, rhai o'r elfennau cynllunio sy'n digwydd yn barod. Cynllun sabothol er enghraifft, oedd enillydd uh, dysgwr y flwyddyn eleni wedi bod yn, yn, yn, yn dilyn y cynllun hwnnw er enghraifft. Felly mae ma yna waith yn digwydd um, ar draws Cymru, mae yna bartneriaethau yn gweithio ar y pethau hyn. Ond dwi'n meddwl bod gobeithio bydd y darnau i gyd o rhoi nhw at ei gilydd yn cyrraedd y cyfanwaith yn ddigonol, achos mae ma yna fannau lle ar hyn o bryd yn anffodus, dydy'r um, uh, neges ddim yn dod drwodd yn ddigon clir am bwysigrwydd y Gymraeg. Um, mae yna rai o'r darparwyr, mae Gwawr yn cynrychioli un ohonyn nhw heddi, uh, a thraddodiad hir o, o hyfforddi athrawon drwy gyfrwng y Gymraeg. Un o'r heriau fydd i sicrhau bod pob un o'r darparwyr a, a, a, a mae yna ma na, uh, nifer o ddarparwyr newydd wedi dod i fewn ar gyfer y flwyddyn nesaf, bod pawb yn, yn, yn gweithredu'r fframwaith, bod pawb ar adnoddau staffio i allu cefnogi'r y dysgwyr ac yn y blaen. Felly mae pethau felly'n bwysig, ond i ddod nôl at y pwynt am, am, am gydlynu a thargedau, oes mae yna gyfle i edrych o ddifri ar ble mae'r cyfrifoldeb dros um, sicrhau bod y math o dargedau ydych chi'n uh, amlinellu yn eich um, uh, nodi yn briffio chi heddi, yn eich adroddiad chi heddi yn cael eu cyrraedd. Um, Wy'n credu mae'n bwysig, um, a mae hwn yn rhywbeth mae'r coleg yn bwriadu drafod gyda uh, Llywodraeth Cymru, be, uh, ar hyn o bryd mae'n ymddangos na fydd y targedau yma'n cael eu cyrraedd heb weithredu ychwanegol. a fydden ni'n awgrymu'n garedig mae'r gweithredu ychwanegol yna'n gorfod dod yn y man cynta oddi wrth Lywodraeth Cymru ei hunain, oherwydd y mae hwn mor allweddol um, i lwyddiant y strategaeth iaith, nid yn unig yng nghyd-destun addysg, ond yn, yng nghyd-destun y strategaeth cyfan. Felly mae cydweithio ar draws y drannau oddi fewn i Lywodraeth yn allweddol, Mae perchnogaeth gan Lywodraeth Cymru o'r strategaeth hon, gobeithio nid yn unig y Llywodraeth bresennol, ond pa bynnag lywodraeth ddaw i i rym yn dilyn yr etholiadau y flwyddyn nesaf. Felly mae mae yn amser, a mae'n her i'r, nid yn unig i Lywodraeth Cymru, ond i'r pleidiau gwleidyddol i gyd, gobeithio, i i i ystyried y materion dych chi'n codi yn yr adroddiad yma o ddifri ac i gefnogi'r math o argymhellion ynglŷn â thargedau, ynglŷn â chefnogi yr addysgu codi statws y y fframwaith, codi statws y Gymraeg oddi fewn i'r ddarpariaeth ac yn y blaen. Dwi jyst eisiau codi dau bwynt wrth i ni fynd at uh, terfyn y cyfarfod yma i ryw radde, a hynny ydy um, cyfeirio at dau bwynt sydd wedi ymddangos yn y blwch sgwrsio. Um, un sôn am bwysigrwydd tîmau'r Gymraeg, um, o fewn awdurdodau a'r gwaith maen nhw'n gwneud yn arbennig felly o fewn y sector addysg cyfrwng Saesneg ar hyn o bryd, a'r ffaith bod llawer iawn o'r tîmoedd yna um, wedi crybachu yn ystod y 50 mlynedd ola um, wrth i trefniadau ariannol um, o ran y Gymraeg o fewn y cynghorau newid. Os, os na sylw o ran hynny yn y lle cyntaf, a'r ail beth um, ydy y sylw o ran pwysigrwydd um, blynyddoedd cynnar, yym, a'r ffaith bod rhyw fath o dad-gysylltiad ar hyn o bryd rhwng trefniadau ar gyfer addysg gorfodol a'r angen sydd arnon ni hefyd o ran y gweithlu ar gyfer y sector blynyddoedd cynnar, a hefyd, wrth gwrs, y sector ôl 16, yym, mae'r Coleg Cymraeg ei hun yn gyfrifol am erbyn hyn. Felly, jyst yn sydyn, unrhyw sylwadau ar, yym, ar, ar rheine? O o safbwynt darparwr, ma' rhaid i rywun sylweddoli bod 'na waith da yn digwydd yn barod. Dach chi 'di sôn am yr yym consortia, a ma' gin rheini hefyd eu platfformau. Dyna pam dwi'n sôn bod isio 'r agwedd holistig 'ma i elwa o'r naill a'r llall. O safbwynt yr meithrin ac ati, mae rhaid i bob darparwr sicrhau bod o'n cychwyn o'r dechrau. Dan ni, dan ni'n sôn am edrych ar yr holl sector cyn ac ar ôl, a mae hynna dwi'n siŵr ar gyfer bob darparwr arall. Ond y peth pwysica dwi'n meddwl ydy'r cyd-weithio yma, gan gynnwys yr awdurdodau addysg lleol, ynde. Y'ch chi, os oes 'na fyfyriwr yn mynd i fan'na, ydyn nhw'n ymwybodol o'u cynlluniau nhw. Y'ch chi, da ni angen y ddeialog yna rwan. Mae o'n digwydd, mae yna mae yna blatfformau, mae yna lwyfannau, ond da ni eisiau rhyw gyfarfod sydd yn mynd yn syth bin ar ôl heddiw, pawb efo'i gilydd ar y nodyn briffio yma, i adnabod cryfderau, be sy'n cael ei wneud yn barod, lle mae rôl un yn fwy na'r llall, ia? Ac i wneud yn siŵr bod yr holl sector yn cael ei gynrychioli a bod ni wedyn yn gweld rhain fel darparwyr ac yn sicrhau bod y unrhyw fyfyriwr sydd yn dod allan o'r coleg hyfforddi yn adlewyrchu, yn efelychu yr arferion da yma fel athrawon newydd gymhwyso. Okay.
Johan, mae gen ti gyfrifoldeb ôl 16 a fydd yn rhannol gyfrifol am creu'r gweithlun ar gyfer y blynyddoedd cynnar. Um, felly, cyfle i ti... Ydy, yn, yn, rhyfedd iawn, yn, yn, yn, yn fuan iawn cyn y, y, y cyfnod clo, mi oedd yna drafodaethau rhwng y, y Coleg Cymraeg, um, sector addysg bellach a'r mudiad meithrin yn mynd rhagddyn nhw o ran yr union fater yma, a mae hon yn un o'r flaenoriaethau wedi gwir yn yr, um, yn y cynllun gweithredu ar gyfer y sector ôl 16, um, a mae'r um, cynigion sydd wedi cael eu cyflwyno i'r Llywodraeth ar gyfer um, adnoddau ychwanegol ar gyfer strategaeth honno yn canolbwyntio i'r arahelaeth ar ddatblygu capacity y sector ôl 16 i hyfforddi um, mwy o weithwyr uh, ar gyfer blynyddoedd cynnar a, a meithrin ac yn y blaen. Felly yn sicr mae hwnna'n un o'r blaenoriaethau ochr yn ochr a iechyd a gofal. A mae hwnna'n yn atgoffa ni wrth gwrs bod hwn yn rhan o drafodaeth ehangach ynglyn â sicrhau bod y sector addysg yn ei chyfanrwydd o'r um, uh, cyfnod meithrin blynyddoedd cynnar, reit drwodd tu hwnt i, i ôl 16 a phrifysgolion i ddysgu gydol oes, bod hwnna i gyd yn rhan um, o'r, or cyd-destun addysg a hyfforddiant sydd, ang, sydd ei hangen um, wrth, wrth, wrth uh, y ddatblygu y, yr, uh, a, a, a gweithredu tuag at uh, y, y, y, y ddelfryd neu'r neu, neu, neu, neu, neu dymuniad gobeithio i sicrhau miliwn o siaradwyr. A Dilwyn, er ein bod ni wedi nodi erbyn hyn bod chi ddim yn cynrychioli cymorthyddion a bethau felly, mm. um, wyt ti'n eitha hyderus erbyn hyn, dyn ni wedi sôn am angen y sector cyfrwng Cymraeg, y cynnydd fydd ei angen o ran athrawon sydd yn medru eh, dysgu'r Gymraeg fel pwnc yn yr sector cyfrwng Saesneg, Ond ydy'r ystyriaethau o ran yym y timau arbenigol 'ma o fewn siroedd hefyd sydd yn cynnig cefnogaeth yym o fewn y sector addysg Saesneg, oes 'na ddealltwriaeth ynglŷn â be yn union ydy dyfodol y timau yna, ac ydyn nhw'n cael eu cynnwys o fewn unrhyw yy drafodaethau sydd yn cymryd lle o ran yym t'mod be yn union fydd maint y galw wrth i ni symud ymlaen? Hmm. Wel, dwi'n croesawu beth mae Bawr wedi sôn yn, yn, ynglyn â uh, bod yn holistig yn y ffordd da ni'n delio fo hyn. Um, Dwi'n dwi, um, dwi cytuno'n llwyr, achos um, pan da ni'n sôn am strategaeth, da ni ddim yn sôn am just strategaeth niferoedd, uh, da ni'n sôn am strategaeth, be da ni'n gobeithio gyflawni uh, yn y pen draw, a y miliwn y siaradwyr wrth gwrs ydy'r cyflawni, ond da ni hefyd yn, yn dymuno hynna fod yn y cyd-destun o sicrhau addysg gyflawn um, a gwerthfawr i'r disgyblion. Um, a dwi yn teimlo uh, ar lefel cenedlaethol bod yna um, gorgyffwrdd, bod pobl ddim cweit yn siŵr. Um, da ni fel undebau yn, uh, ar nifer o bwyllgorau ac uh, ar y funud uh, dwi'n gohebu um, uh, achos dwi'n cadeirio grwpiau undebol um, sydd yn ymwneud ag addysg um, dwi'n um, sy'n cynnwys undebau sy'n cynrychioli cymorthyddion. um, i weld sut ydyn ni um, efallai ddim yn strategol, ond mae gennym ni gwahanol bwyllgorau. Um, Mae'r ddogfen uh, briffio yn sôn am bwrdd cynghori recriwtio a chadw athrawon. Wel, dwi'n trafod recriwtio a chadw uh, mewn gwahanol um, fforwm, well, tri fforwm, a dwi jes yn teimlo efallai bod bod, bod yr eglurder o beth da ni'n gisio gyflawni yn cael ei golli. Ac um, ar y funud mae Llywodraeth Cymru'n ymateb yn gadarnhaol. A dwi yn meddwl bod gennym ni le da, chi, mae'n mae wych bod ni'n cael y drafodaeth yma yn fan hyn. Da ni mewn lle da i allu cyfathrebu fo'n gilydd, dwi'n teimlo. Um, ac ar lefel undebol, uh, sef ymhriod waith i, um, un elfen bositif iawn ydy bod y Llywodraeth Cymru yn trio creu hinsawdd gwaith teg drwy gynllunio a thrwy um, statud. Ac yn hynny o beth, mae yna bartneriaeth cymdeithasol sydd yna i gynrychioli y Llywodraeth, i gynrychioli Llywodraeth leol um, a hefyd uh, drwy'r Gymdeithas Llywodraeth leol a'r undebau. A dwi'n meddwl bod hwnna'n eithriadol o bwysig Ac yy bod ni'n rhaid i na hefyd fel undebau gweld yn rôl ni o ran recriwtio a chadw yn yr ystyr er mwyn dangos bod y proffesiwn yn werthfawr. Mi da ni'n hefyd yn mynd i fod yn herian, cyflogwr a llywodraeth um, er mwyn sicrhau bod o'n broffesiwn sydd yn broffesiwn uh, sydd yn mynd i ddenu, yn broffesiwn sy'n deg, a proffesiwn sy'n mynd i fod o werth i'r disgybl ac i'r rhai sy'n gweithio yn, yn y maes.

yy bod y Gymraeg yn cael ei brif ffrydio o fewn pob ysgol, yym a bod 'na ryw flas Gymreig yym o fewn bob ysgol wrth i ni symud ymlaen. A dwi'n meddwl, Dilwyn, bod ti wedi gwneud sylw teg hefyd, yym ma'r nodyn briffio 'ma yn cydnabod bod yr agenda'n symud ymlaen, yym cwbl 'dyn ni'n ceisio gwneud ydi tynnu sylw at y ffaith bod angen yym, gweithredu ar fyrder i ddeud y gwir, os ydyn ni i wireddu, achos yym, yn yr holl flynyddoedd dwi wedi bod yn ymwneud â llywodraeth leol ag e, yn y Cynulliad, y peth gwaetha' yn y byd ydy strategaeth sydd ddim yn cael ei weithredu, yym, ac e, strategaeth wag ydy hynny, a cwbl dyn ni'n ceisio gwneud yma ydy yym, ceisio sicrhau bod i ge- uchelgais

Os gwelwch yn dda, os oes gennych chi unrhyw sylwadau. Mae yna sylw arall 'di gael ei wneud hwyrach yym bod y drafodaeth yma megis cychwyn yym bod ni angen edrych yn fanylach ar ddarpariaeth ôl 16 a'r cyswllt rhwng ystod darpariaeth a gyrfa mewn addysg. Yym felly yym mi fydd yna gyfle, yym dwi'n siŵr bydd y Cyngor Gweithlu Addysg a'r Llywodraeth yn awyddus i drafod. Un peth arall,